Eppes anescht aus sengem Liewe erauskréien, wéi dat, wat e bis elo huet. Ween ass op enger Plaz, wou en net weess, Wéi kommen ech viru? Wat soll ech maachen? fir einfach mäi Liewen ze änneren. Ech sinn, iergendeppes feelt mer. Ech weess, et gëtt méi a mengem Liewen, mee iergendwéi kommen ech net esou wierklech dohin. Haut schwätze mer iwwer Goal Setting. Dat heescht Ziler setzen. Wéi maachen ech dat? Firwat ass et wichteg? A Firwat spillt dat eng Roll, wann ech mäi Liewe verännere wëll? Wann ech a mengem Liewen eppes aneschters erreeche wëll wéi dat, wat ech bis elo erreecht hunn, wéi maachen ech dat? Voilà. A mir maachen et mat Ziler, esou wéi mat alles. Wann ech een Exame packe wëll, wat ass mäi Zil? Mäi Zil ass den Examen ze packen. D'selwecht wéi een Zil ka sinn, datt ech mäin Auto wëll fäerdeg restauréieren oder wéi een Zil ka sinn, mech emotional méi selwer am Grëff ze hunn, meng Roserei méi am Grëff ze hunn. D'selwecht wéi een Zil och ka sinn, eng aner, en aneren Job ze hunn oder méi Geld ze verdéngen a 6 Méint. Ziler, wat ee ganz grousst Thema gëtt elo wann de Januar kënnt, wann Silvester kënnt, da schwätze mer erëm vun deene berühmt berüchtegten New Year's Resolutions, Dat heescht, wat mer eis virhuele fir d'Joer, wat mer wëlle veränneren. A Fakt ass nun emol eben, dass leider meeschtens am Februar, spéitstens Enn Februar, sinn déi meescht Saachen, déi mer eis virgeholl hu fir dat neit Joer, scho rëm vergiess a sinn net méi wichteg, déi spille keng Roll méi a mir hunn se vergiess. Firwat ass dat esou? Dat, dorop wëlle mer och agoen haut. A mir fänke ganz banal un. Ech hunn een Zil, ech wëll, ech weess, dass ech eppes wëll veränneren. Also all Verännerung fänkt u mat Bewosstsinn, sech bewosst ginn, do ass eppes, wou ech net ganz zefridde sinn an ech wëll eppes änneren. A fir dat ze änneren, brauch ech villäicht Hëllef. Sou, dat ass ëmmer deen éischte Schrëtt. Wann ech dat weess, kann ech soen, ok, dorauser zéien ech elo een Zil, zum Beispill, ech wëll mech emotional méi am Grëff hunn. Wéi maachen ech dat, ass dee Moment nach net wichteg. Et geet just elo mol drëms ze wëssen, ok, et gëtt dat an dat a mengem Liewen, wou ech net zefridde sinn, an ech wëll dat änneren, ok, dorauser zéie mer een Zil, ech wëll meng emotional Capacitéiten upassen, kenneléieren a mech selwer méi ënner Kontroll hunn. Sou, firwat setze mer elo Ziler? Mir setzen Ziler fir eng Richtlinn ze hunn, fir Ze wësse wou mer higinn an engem Beräich vu Saachen, wou ech net weess wierklech wou ech mech grad beweegen. Et ass bësse wéi wann ech an ee Bësch ginn, wou ech nach ni era war an do de Wee soll fanne vum Ufank bis bei een Haisje wat am Bësch steet. An ech war nach ni do. Ech weess just et ass e Bësch Do ass en Häischen an ech ginn elo dohin. Ok, gutt. Wéi maachen ech dat? Wou ginn ech hin? Wat maachen ech elo Step by Step? Weess ech net wierklech. Genau dowéinst brauche mer Ziler. Wéi zum Beispill kann ee mer soen, ok, majo, no 300 Meter gees de enker lénks, duerno 200 Meter gees de riets, duerno gees de riicht aus an no 500 Meter kënnt nach eng Kéier eng schif lénks an da kënnt eng 180 Grad Kéier, wat och ëmmer. Esou kann ech et dann ëmmer bei deen nächste Schrëtt packen. Voilà, a genau esou maache mer dat Am Coaching, am Liewen, mental, emotional, mir hunn d'lescht Woch d'Wheel of Life gesinn, an deene verschiddene Kategorië vun eisem Liewe setze mer Ziler, fir dass mer wësse wou mer higinn, fir eng Richtung ze hunn, do ginn ech hin, voilà. Wat ass wichteg beim Goal-Setting? Et gi vill verschidden Aart a Weisen, Ziler ze setzen. Wat ech wichteg fannen, ass éischtens mol muss et mir, et muss eng Roll spillen, et muss fir mech wichteg sinn. Wéi zum Beispill, wann ech elo soen, fir de Januar am neie Joer Ech maachen lo Sport. Firwat geet dat Zil verluer? Ech fänke vläicht un domat, firwat geet dat Zil verluer? Well de Grond fir dee Sport ze maachen net grouss genuch ass fir déi déi Cardio, déi Ausdauer, dee Muskelkater an alles dat ze kompenséieren. dat heescht de Präis vun deem, vun där Saach, déi ech wëll, ass méi héich wéi d'Belounung momentan. Een anert Beispill ass, Wann ech elo soen, ech léiere fir een Examen an ech léiere Stonnen a Stonnen a Stonnen a Stonnen a Stonnen an da kréien ech herno eng Datz, dat, déi Balance ass dann net do. Sou, dat heescht, mir probéieren déi Wichtegkeet oder, nach besser, wann et ee Fach ass, wat mer net gefält, an ech weess ech hunn Examen an ech muss den Exame packen, well soss falen ech duerch an ech léieren trotzdem net. Dat ass nach ee bessert Beispill, well do gesi mer och, ech, mir gefält dat Fach net, also bréngen ech et net wierklech fäerdeg fir et ze léieren. An dat ass dann eben och eng Saach vu Laangzäit a Kuerzzäit. A mir als Mënschen hunn déi natierlech Tendenz fir Kuerzzäitbelounungen iwwer Laangzäitbelounungen ze stellen. Dat heescht zum Beispill, ech muss fir den Exame léieren, well wann ech den Examen net packe falen ech duerch. Dat ass laang Zäit. Also laang Zäit ass, ech packen den Examen an dann hunn ech meng Rou. Kuerz Zäit ass, ech hu lo keng Loscht ze léieren, also ginn ech léiwer mat menge Kollege raus. Dat heescht, lo geet et mer gutt, well ech gi mat menge Kollege raus, mee op à long terme, vläicht packen ech den Examen net an ech maache mäi ganzt Joer nach eng Kéier. vläicht wéinst deem een Owend wou ech rausgaange sinn, wou ech hätt solle léieren. Voilà, do ass wichteg eben am Goal Setting, datt eist Zil, dat wat mer erreeche wëlle wichteg genuch ass. Et muss eppes bedeiten, wisou wëll ech meng emotional Capacitéiten verbesseren? Wisou wëll ech mech méi ënner Kontroll hunn? Wisou wëll ech deen Exame packen? An dofir ass eben, dat ass eng vun deene gréisste Froen am Coaching, Wisou? Firwat? An déi Fro, déi kann ee sech ëmmer erëm bei alles stellen. A wa mir net kloer wëssen, wisou mir een Zil erreeche wëllen, ass kee Lien do, mir kënnen dat Zil net gräifen. Voilà, an dat ass deen zweete Punkt, eis Ziler musse gräifbar sinn. Dat heescht, wat mer maachen, an ech hu elo virdrun nach mat engem gudde Kolleeg a Coach geschwat, ob en iergendeen Input huet fir dëse Video haut, dat heescht Credits un de Lee. An dat war, eis Ziler musse gräifbar sinn. Gräifbar am Sënn vu si musse méiglech sinn, si mussen achievable sinn. Dat heescht, mir wëllen Ziler setzen, déi mir erreeche kënnen. Mir schwätze vu baby steps a mir schwätzen dovunner, d'Baach esou niddereg unzesetzen, dass mer nëmme kënnen driwwer goen. Net sou héich, dass mer net dru kommen, mee sou niddreg, dass mer just kënnen driwwer goen. Drënner komme mer net. An dat ass eng vun den Aart a Weisen, Ziler ze setzen, a fir mech eng vun deene beschten, ass sou kleng a lächerlech deemno wéi unzefänken, dass ech meng Ziler net ka verfeelen. Zum Beispill, ech wëll eng Milliounen-Entreprise opbauen. Okay. Dat heescht, ech muss, soe mer, ech verkafen e Produit vun engem Euro. Okay, ech muss un eng Millioun Leit verkafen. Gutt, okay. Ech fänken un, mol fir een Euro un eng Persoun ze verkafen. Ech verkafe mäin éischte Produit. Dat ass een Zil, et ass, et kléngt lächerlech, mee et ass en Zil, wat ech erreeche kann. Wisou ass dat wichteg? Et ass wichteg, fir dass ech ëmmer erëm den Input kréien, ech kann dat, et ass machbar an ech sinn amgaangen, u mäin Zil, mäi grousst Zil ze kommen. D'selwecht ass et wéi zum Beispill am Fitness, déi Aart a Weis och benotzt gëtt fir Leit, déi zum Beispill dann iwwergewichteg sinn a si wëllen hir Fitness wierklech veränneren, fänkt een un Net mat haut eng Stonn trainéieren an 3 Deeg eng Stonn trainéieren, esou zweemol d'Woch, wat weess ech. Nee, et fänkt ee wierklech un mat mat lächerleche Saachen. Ech fänken un mat, ech ginn a meng Kummer, ech di meng Sportskleeder un, Ech dee meng Sportskleeder erëm aus an ech maache virun mat mengem Dag. Eng Woch laang, all Dag, ginn ech a mäi Kummer, ech dee meng Sportskleeder un, ech dee se erëm aus an dat war et. Eng Woch, villäicht zwou Wochen, da gëtt et schonn natierlech. Dann denken ech schonn, ech muss mer keen Timer méi stellen, moies wann ech opstinn, denken ech schonn um dorun, meng Kleeder unzedoen. Méi net. No enger Woch oder zwou Woche ginn ech a mäin Zëmmer, ech di meng Kleeder un a wou och ëmmer, ech soe mer ech maachen de Sport an der Garage, ech di meng Kleeder un, ech ginn an d'Garage, ech komme rëm, ech di meng Kleeder aus, Dat war et. Eng Woch, zwou Wochen, ech ginn, ech di meng Kleeder un, ech ginn an d'Garage, ech komm erëm, di meng Kleeder aus. Punkt. Eng Woch oder zwou Wochen, an da fänken ech un, di Woch duerno, di zwou Wochen duerno, ech di meng Kleeder un, ech ginn an d'Garage, ech huelen eng Hantel, ech maache vläicht fënnef Repetitiounen, ech leeën se dohin, Ech gi rop, ech dee meng Kleeder aus, dat war et. Voilà, ech mengen, Dir verstitt, et ass einfach, fir dass mer eng ganz mini, mini Progressioun hunn, déi eisem Gehier all Kéiers erëm seet, Du hues däin Zil erreecht, du hues däin Zil erreecht, du hues däin Zil erreecht. Sou dass d'Gehier léiert, Okay, dat ass guer net esou schwéier. Ech ka meng Ziler erreechen. Ech, deen iwwergewiichteg ass, dee keng Ausdauer huet, ka mäi Sport maachen. Ech ka mäi Sport maachen an e fäerdeg maachen an duerno net vreckt sinn a mäi Liewe komplett hannerëm rappen. Dat ass d'Zil. Dat ass dat, wat mer wëlle maachen. Wa mer esou Ziler setzen, esou, dat heescht, déi nächste Kéier, wann Der een Zil hutt, wat Der erreeche wëllt, zum Beispill, ech wëll mech emotional méi am Grëff hunn, soe mer, de Fokus läit op der Roserei, da kann een Zil sinn, déi nächste Kéier, wou een eppes seet, wou ech explodéiere wëll, maachen ech einfach enker. an dann explodéieren ech. Ech ootme just eng Kéier déif an an aus an da maachen ech alles komplett esou wéi normalerweis. Dat kann ee Mini-Step sinn an vun do, iergendwann eng Kéier gëtt dat natierlech, vun do kann ech dann ausbauen op déi nächste Kéier, wann eppes ufänkt mat kachen, huelen ech Loft, ech iwwerleeën An da soen ech, wat ech ze soen hunn. An esou lues a lues fänken ech un, mech selwer an de Grëff ze kréien, ze mierken, wou ech ufänken, wou et ufänkt mat kachen, wou ech ufänke getriggert ze ginn, an da kënnen och dat ze kontrolléieren. Wéi mer schonn d'lescht Woch driwwer geschwat hu mat den Emotiounen, mir kënnen net kontrolléieren, wat bei eis bannendran elo kacht oder wat och ëmmer, dat kënne mer net kontrolléieren, mee mir kënne kontrolléieren, wéi mir dorop reagéieren. Dat heescht, ech ka léieren, dat ass net, ech hunn et oder ech hunn et net, mee ech ka léieren, Wann et ufänkt mat kachen, explodéieren ech net. Ech huele Loft, ech maache meng Aen zou, ech iwwerleeën eng Kéier an ech soen da, wat ech ze soen hunn. Dat heescht net, datt et keng Plaz gëtt fir eng direkt impulsiv Reaktioun. Heiansdo muss dat sinn, heiansdo ass dat wichteg, well, wéi mer gesot hunn, et geet do ëm Grenzen, meng Grenzen, an de Leit weisen, wou meng Grenze sinn a wéi se se anhalen, ze halen hunn. Voilà, mee zréck bei d'Zil, Zilsetzung, goal setting. Ech giff gären den Bob Proctor erwähnen. De Bob Proctor ass een Mann gewiescht, deen virun net all ze laangem gestuerwen ass, deen sech ganz vill befaasst huet mat Ziler an Visiounen. An hien huet e ganzt Imperium opgebaut mat Leit, déi hiert Liewe komplett geännert hunn, just andeems ee seng Visioun a säi Mindset, zwou verschiddene Saachen, ännert. Dat heescht, eppes, wat ee ka fir déi Baby Steps Dat incremental learning gëtt et iwwregens och, dat ass a genau esou Inkrementer léieren. Dat kann ee wierklech op alles uwenden. De Bob Proctor huet eng Aart a Weis gehat, Ziler ze setzen, déi ganz gutt heimadder vereinbar ass. Wat hie gemeet huet ass, also all, wann der iergendwou kucke gitt, alleguerten am Personal Development, all déi grouss Leit, déi erfollegräich Leit, déi wäerten ëmmer soen zum Goal Setting, schreif deng Ziler op, moies, owes, moies oder owes, moies an owes, dat kënnt dann ëmmer drop un, do scheede sech d'Meenungen, mee esou dee grousse Point commun ass, Ziler opschreiwe mindestens eemol den Dag, nom Opstoen oder virum Schlofegoen. Voilà. Wat de Bob Proctor gemeet huet, ass, hien huet sech owes virum Schlofegoen sechs Prioritéite fir den Dag ausgeduecht a sech an iergendwann enker huet een Übung domat, da geet et ganz séier. Hien huet sechs Saache geholl an déi op en Ziedel geschriwwen, der Prioritéit no, owes virum Schlofegoen an da moies, wann en opgestanen ass, waren déi sechs Saachen der Rei no déi alleréischt, déi en am Dag gemeet huet, sou dass hien seng Ziler vum Dag festgehalen huet, den Dag virdrun a moies innerhalb, natierlech deemno wat et ass, mee meeschtendeels innerhalb vun enger Stonn, zwou Stonnen déi allerwichtegst sechs Saache vu sengem Dag scho gemeet huet. Dat heescht, hien huet, ech weess net, wéini de Mann opgestanen ass, soe mer, en ass ëm aacht Auer opgestan, um zéng Auer moies hat hien alles, wat wichteg war an deem Dag, gemeet. Da muss ee sech einfach mol eng Kéier iwwerleeën, Wann ech mer elo soen, ech muss ee Kontrakt ënnerschreiwe goen, ech muss, ech wëll een Auto kafe goen, ech muss mat menger Mamm an d'Klinik, voilà, zum Beispill, dat si elo dräi Saachen, do Rangéiere mer eis Prioritéiten deemno wéi eis Valeure stinn an eis Prinzipien am Liewen als Mënsch, eis Wäerter. Dat heescht wéi elo dat hei zum Beispill ass fir mech Nummer eent, ech gi mat menger Mamm an d'Klinik, Nummer dräi, ech kafen en Auto, Nummer zwee, de Kontrakt. Sou, also ech stinn op, Ech fuere mat menger Mamm an d'Klinik. Dat ass d'Prioritéit Nummer eent. Dat dauert esou laang, wéi et dauert. Wann dat fäerdeg ass, ginn ech mäi Kontrakt ënnerschreiwen. Dat, dat dauert net laang. Wann dat fäerdeg ass, ginn ech mäin Auto kafen. Voilà. An ech hunn d'Sommer, brauch wierklech laang an der Klinik. Ech fueren um siwen Auer fort, ech sinn um zwielef Auer fäerdeg. Dann hunn ech an der Halschent vun der Zäit déi Saache gemeet, déi ech am Normalfall géif op e ganzen Dag verdeelen. Wisou schwätze mer esou vill dovun, Ziler opzeschreiwen nom Opstoen, virum Schlofegoen? Majo, wichteg ass et beim Goal-Setting, dass mir eis an op déi Plaz versetzen. Dat heescht, wann ech een Zil hunn, geet et net duer einfach ze soen, ech wëll dat, Punkt, well dann ass et net wichteg genuch. Mir denken drun, et ass wichteg ze wëssen, firwat wëll ech dat erreechen, deementspriechend ass, dann sinn d'Käscht, also dat wat et mech kascht, ass net méi esou héich. Dat heescht, owes Ziler virum Schloofegoen opschreiwen ass, gëtt ganz einfach gemeet, well wann ech meng Ziler opschreiwen, an net nëmmen Ziler, mee wann ech eppes opschreiwen, och een Journal, een Tagebuch féieren, dat bréngt einfach eng gewëssen Uerdnung a mäi Kapp. D'selwecht wéi eppes auszeschwätzen, et realiséiert, et festegt, Wéi zum Beispill, ech hunn eng Idee, wann ech se ausschwätzen, okay, elo, elo, elo gëtt et wichteg, elo muss ech och kucken, dass, dass dat och ëmgesat gëtt. D'selwecht fonctionnéiert et mam Schreiwe fir Uerdnung. Well eise Kapp, an dat wësst der alleguerte ganz gutt, ass extrem Chaotesch, an do ginn d'Gedanke vu lénks no riets, vu riets no, vu riets no lénks, voilà, a wierklech kräiz a queer. A fir Uerdnung an dee Kapp ze bréngen, schreiwe mer. Dat giff och all Psycholog, all Therapeut, alles wat et esou gëtt, déi soen dat och, schwätze ganz vill doriwwer, et ass wichteg, dass mer schreiwen, dass mer Saachen néierschreiwen, eis Gedanken, eis Wënsch, eis Ziler, wat net esou gutt funktionéiert huet, dass mer dat opschreiwen, fir dass mer Uerdnung dora bréngen a fir dass net alles dat nach an eisem Kapp permanent sech ofspillt, mee mir kréien et raus, mir kréien et op e Blat Pabeier fir dass net méi alles am Kapp ass, fir dass mer déi Laascht fort hunn, fir dass mer déi Deeg, déi kommen, nach kënne kloer denken. Voilà. Dat heescht, mir schreiwen eis Ziler op owes virum Schlofegoen, fir Kloerheet dran ze bréngen, wat mir wëllen erreechen iwwerhaupt, fir Kloerheet dran ze bréngen, wat et ass, wat mer den Dag duerno maachen. An fir eis an dee Mindset ze versetzen vun deem Zil, wou ech dat Zil erreecht hunn, dofir gëtt et Vision Boards. Dat si Placken, Tafelen, egal, ech hunn hei esou eng, esou eng Korkplack, wou ee Saache kann pinnen, pëschen, am beschte pëschen, voilà, déi Saachen, déi engem déi eng Bedeitung hunn, Saachen, déi wichteg sinn. E Vision Board ass eppes, dat soll mech bëssen an déi Welt versetzen, wou ech mech gesinn a menger Zukunft. E Vision Board ass eppes, fir ze visualiséieren, wéi mäin Zil ausgesäit. An ech hunn do ee Beispill vun engem vun eisen Head Coaches an engem an engem ganz fréie Programm, deen ech gemeet hunn. Dat ass, seng Visioun war ëmmer, um Mier ze liewen, esou an deene klengen Hütte mat de mat de Weeër, voilà, esou e bësse wéi op de Bahamas. An hatt huet säin Zil erreecht. Hatt ass dohinner komm, hatt huet do gewunnt an Ech mengen no engem Mount hat et keng Loscht méi op déi Plaz, well si haten e schéine glas Buedem, wou een dann d'Mier gesinn huet. A seng Visualiséierung war net konkret genuch, well hatt huet gesot, Do huet dann ëmmer Wellen hunn ëmmer widdert dat Glas geschlo ënnendrënner an dat huet fierchterleche Kaméidi gemeet an dat hunn ech einfach net gepackt. Ech wollt dat net. Dat ass e gutt Beispill fir wéi gesäit meng Visioun aus. Dat heescht op engem Vision Board, dat wëll konkret sinn, wéi gesäit dat aus, wat ass et genau wat ech do erreeche wëll. An nach eng Keier, dat ass alles wierklech fir eis mental do ranzeversetzen an déi Visioun. D'selwecht wéi de, wann ech elo nach eng hei hunn, nee ech hunn natierlech keng méi, okay, d'selwecht wéi beim Bob Proctor, hien Sou déi Prioritéitelëscht, dat war net alles. Hien, wéi gesot, hien huet ganz vill geschafft ronderëm Goalsetting. Wat si maachen am Procter Gallagher Institute ass, si schreiwe kleng Käertercher, Kaartercher déi se verdeelen op alle méigleche Plazen, haaptsächlech am Portmonni oder am Handy mëttlerweil, wou een et gesäit, wou een et oft gesäit, als Reminder. An op deene Kaarte steet drop, I am so happy and grateful now that. Dat heescht, ech si sou frou an dankbar, lo wou. An hannendru schreift een d'Zil wat een huet, konkret awer am Présent. Dat heescht, ech hunn dat Zil erreecht, ech kucke virun, ech wou ech stinn, wou ech dat Zil erreecht hunn, an ech schreiwen déi Kaart. Ech stelle mer vir, datt ech do sëtzen op de Bahamas a mengem Haus, wou ech déi Kaart schreiwen, ech si sou frou an dankbar, lo wou ech mäin Haus op de Bahamas kaaft hunn a wou ech hei sëtzen an op mengem Laptop schaffen, ech kann reesen wou ech wëll an ech kann all Moien den Sonnenopgang iwwert dem Mier kucken wann ech opstinn. Punkt. Zum Beispill, mir schreiwen an der Present Tense am Présent, ech hunn et schonn erreecht an dat ass e Reminder, dat ass fir eis mental an déi Visioun ranzekréien. Dat heescht, déi verdeele mer dann, déi Kaarten, op deene verschiddene Plazen, wéi zum Beispill an eisem Portemonnaie, fir dass mer ëmmer erëm eng Erënnerung hunn, ëmmer erëm drun erënnert ginn, du schaffs grad dofir, Du schaffs op dat doten Zil hin. Also, voilà, maach déi Aarbecht, déi s de muss maachen. Ruff déi Leit un, déi s de muss uruffen. Géi a Situatiounen, ech soll elo net provozéier Situatiounen, mee Erlab Situatiounen, wou s du d'Méiglechkeet hues, deng emotional Capacitéiten ze entwéckelen. Laf net fort dovun, well du hues däin Zil an du hues deng Käertercher, du gesäis déi ëmmer, du gëss drun erënnert, a ne, voilà. Wéi och fir verschidde Leit et einfach esou Käertercher gëtt, wou dann einfach drop steet, Otem, huel Loft. Zum Beispill, dat kann einfach esou sinn, ech kucken op mäin Handy an ech gesinn, huel Loft, ah jo, ok, ech si mega am Stress grad, mee ech hunn et elo gesinn, ech huelen elo eng Kau Loft, ok, gutt, sou, elo maachen ech virun mat mengem Stress. Voilà. Kuerz Faassung zu Goal Setting, Et ass Enorm wichteg, wann net esouguer d'Prioritéit Nummer eent, ech giff et op d'Prioritéit Nummer eent setzen, dass eis Ziler eng Bedeitung hunn. Dat heescht, mir musse wësse wisou wëlle mir dat Zil erreechen, wisou ass dat Zil mir wichteg, well soss maachen ech et net. Wann ech meng Gesondheet wëll verbesseren, meng physesch Gesondheet an dat ass einfach just well ech dat elo esou decidéiert hunn. Déi mannste Leit kréien et hi fir et da wierklech ze maachen. Wann awer, soe mer, mäi Kierper mer e Signal gëtt a seet, Et ass fënnef vir zwielef, soen, wann ech, wann ech eng Zockerkrankheet entwéckelen zum Beispill, ok, dat kann och einfach Pech sinn, mee soe mer, well ech einfach ni opgepasst hunn, wat ech zou mer huelen, dat ass da vläicht ee Weckruff vum Kierper, wou e mer seet, du hues net opgepasst. Dat do ass lo de Präis an lo gëtt et Zäit. Voilà. Ziler, äusserst wichteg, well mer net kënne vun hei, vun A op B sprangen. Mir musse wierklech Schrëtt fir Schrëtt ganz mini kleng Saache maachen. Dat sinn och mol méi grouss Schrëtt. Heiansdo iwwerspréngt een och mol fënnef Schrëtt. Mee Fakt ass, déi Saach, déi mir als Zil gesinn, déi mir ustriewen, ass, wier net esou grouss, wa se esou no wier. Wann et esou einfach wier dat ze erreechen, wier dat net esou grouss a sou wäit fort. Heiansdo ass et nëmmen ee Schrëtt, mee dat gesi mer eréischt wa mer de Schrëtt gemeet hunn. An dofir musse mer fir d'éischt wëssen, wat ass deen alleréischte Schrëtt, wat ass dee klenge Schrëtt. Also, setzt Ziler, setzt kleng Ziler déi der erreeche kënnt, iwwert déi nächst Woch d'Challenge, déi Ziler déi der iech setzt, probéiert déi rof, also ze ze fragmentéieren a kleng Schrëtt. An da lo sot, ech Lo kënnt Chrëschtdag, ech muss 300 Boxemänncher baken, fir ween och ëmmer, fir d'ganzt Land, da briech dat a kleng Stécker, soe mer ech baken d'Boxermännecher an ech fréieren se an zum Beispill, dann ass dat guer kee Problem, wann ech der haut 50 maachen, an zwee Deeg 50 maachen an esou weider zum Beispill kleng Ziler déi ech erreeche kann wann ech Zäit net hunn fir et einfach ganz ze maachen. Setzt iech kleng Ziler, huelt är Ziler, briecht se a kleng Stécker, Schreift mer eran, wat wat wéi et fir iech fonctionnéiert hutt, wat iert äert ufanks Zil war a wéi der et a kleng Stécker fragmentéiert hutt a wéi dat fir iech fonctionnéiert huet, fir mol eng Kéier net déi grouss Saachen unzehuelen, mee méi kleng Schrëtt an ze mierken, oh ech hunn dat erreecht, dat ass méi séier gaang wéi ech gemengt hat. Voilà, baby steps, setzt d'Bar esou niddereg, dass der nëmme kënnt driwwer falen oder voilà, wann der net kënnt driwwer klammen, dass der driwwer faalt, mee esou, dass der net kënnt ënnendrënner kommen. Sidd ëmmer iech bewosst, firwat der déi Ziler erreeche wëllt, firwat dat wichteg ass an Vläicht fänkt der och un, fir Är Ziler opzeschreiwen, fir dat ëmmer am Kapp present ze halen, wat dat Zil ass. Well mir brauchen eis net selwer ze beléien, mir hunn zwar alleguerten Ziler, mee wéi vill vun eise Ziler vergiesse mer, well mer an eisem Alldagsrullement oder Alldagsstress sinn a mer net un eis Ziler denken? Voilà, benotzt dat. Mir gesinn eis nächst Woch a bis dohin nach eng flott Woch gewënscht. Bis dann.